yamo mangic okuta, ci acako winyo yomcwiny matek. Apwoyo matek dano ducu ma gitye ka nenowa ki i lobo mapatpat. An Mendex one zero zero gin adugo botwu dok odoco ki ladit ma en obinyutte botwu i cawa ma nongo dong en obibedo ka nyutte kwede. Apwoyo mada Ladit apwoyo. Ber apwoyo ajoli cakol. Ber apwoyo jolla. Aa watye ki lwak ma dong tye ka neno wa i wi lobo kany ma ji ngeyo channel eni maber ci tin iye wa joli inyute bot lwak wek onge in. An Reverend Canon Kenneth Gong. An ki nywala i nino dwe apar wiye abongwen dwe me apar

adek nio wa i mwaka alip acel ki miya abongwen ki pyerabic wiye aboro, akwano Pakwelo Primary School ka aceto Gulu High School ka akwano kunnu mwaka aryo i mwaka pyerabicel gire pyerabic wiye abongwen ki pyerabicel ka i mwaka pyerabicel wiye acel aceto akwano boroboro

ni cakke i mwaka pyerabicel wiye abic nio i mwaka pyerabiro wiye abiro kikopo agulu, ki dong i nino dwe aboro me dwe me acel mwaka pyerabiro wiye abiro ma onongo wacito ka mato kongo i nge Peje Stadium kabedo mo ma gilwongo ni Vanguard ka ma kimato iye lacoyi pien an onongo wan lumat lacoyi matek. Ci dong onongo atye ki cente me mat ciling alip abic i jebana ma rom aroma ki ciling alip pyerabic me kare-ni i Uganda kany. En aye dong ka watye ka kato ki i dog cuk gulu ka ka ma onongo kitye ka tito iye Lok pa Lubanga, ci dong awinyo ka lutit Lok pa Lubanga owero wer ma waco ni, Wun wumat kongo, kongo winy maber, wi lobo-ni wan wawelo iye, Kun wumat kongo, ko wuwiny maber wi lobo ni, Wan wawelo, cawa me to wan wangeyo kop, langol kop watye i polo. Ka gumedde waco ni, Wudug bot Yecu, Yecu laro dano, Yecu loko kwo pa dano, ka igak ka ka ma itye ka timo gin ma itye ka timone-ni, ci pe ibi o bot Lubanga. Ci dong an cucut aneno latin ma mega madit ma kilwongo ni Ricat Nyeko ka en obino ogungo piny kacel ki lwaki dano mapol. Nino eno ni nongo obedo nino me auction, nino me market day ma dano pol twatwal i dog cuk gulu. Mm. An bene cucut acito agungo piny, kiketo cing i wiya. Apo jo ma guketo cing i wiya, lutit lok pa Lubanga-ni, nyo jo aryo ma nyinga ma nyinggi pud peya owil ki i wiya. Ngat acel kilwongo ni David Jamal ma oa ki i Kenya, ki ngat acel kilwongo ni Paul Otunu Lukony Moi ma oa ki Mucwini kany. Gin aye guketo cing ka wiya ka gulego, ma winyo cinggi pek pe twere, kun pe bene gugudo wiya ba, ento guketo cing ma opime ki wiya kuman. Ci dong ka gulego, awinyo cwinya ocako poto, kwok ocako bino i koma madwong, ci dong ki i ngeye yamo mangic. okuta, ci acako winyo yomcwiny matek, ci aringo acito i bukcup i kom bilding pa Badruddin, tye ladit mo ma naka yam tye ki bac-ce muyini mo ma kilwongo nying ni Badruddin, en aye bukcup onongo tye i kom otte kwica, aringo acito kunnu awilo buk lega ki lega, wan walwongo ni ki lega, ciling adek. Ka dong awilo jiri, ma en aye New Testament, ciling aryo, ducu ciling me matta ca-ni dong otuk ki tum cut. Adwogo, aneno ka dano, ka kiwero wer, dano kire gipye, an bene acako pye. Ento onongo bene pe angeyo wer ma kitye ka werne-ni. Ento Iya ni oyom meda ata ka wadore ki i dye taun Gulu, wacito yo tung i yo Kampala kuca, wao yo tung i bank, Uganda Commercial Bank, kombeddi dong kilwongo ni Stanbic Bank. Wagoyo kona wacito tung i Peje Stadium ka ka ma onongo an ayubbe me cito ka mato iye-ni. Ci taun pa Lubanga dok ocwalowa wa Kaka ma wacito iye ka ma, lurema ka gunena gucako nyera dong wele.